ro ḓi geḓa ro ḓi geḓa na miss p kha phalaphala fm U bva kha albamu ya u thoma, Nṱanzwevho, hanengei kha miṅwaha ya murahu nga wa gidimbili u swika ṋamusi ri tshi nga amba nga albamu ino vhidzwa u pfi Year End Function. Vhunzhi ha vhathu vha vho zwi ḓivha uri ṋamusi Miss P a nga vho ḓigeḓa na nnyi. Fhedzi ḽa kovhela muthetshelesi ḽi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Ro Ḓigeḓa. Nṋe nga dzina ndi pfi Miss P ndi tshi ri kha ri vhe roṱhe u bva zwino u swika zwi tshi tou ra awara ya vhuṱahe. Tshi no tou takadzesa nga maanḓa nga ino mbekanyamushumo ndi uri vhone vha tou nanga uri vha khou ṱoḓa u ri thetshelesa kha radio 87.9 kha 97.8 kana vha tou ri ṱalela fhaḽa kha live facebook na youtube vho ṱoḓa phalaphala fm ri nalwi misi yoṱhe comment dzavho ndi dza ndeme nga maanḓa kha vha vhuse mbudziso hanefho fhasi vha dovha vha lumelise mashaka na dzikhonani zwino muyeni washu e ra ḓigeḓa naye muthetshelesi wa phalaphala fm hafha kha muzika wa gospel o no shuma nga maanḓa fhedzi riṋe ri khou ṱoḓa u ḓivha lwendo lwawo uri zwa bva gai hezwi zwithu zwa muzika u swika hafha hune a vha hone. Na musi ndi tshi lisiwa Phalaphala FM ro ḓigeḓa na Rofhiwa Percy na Sea Manyaga na Rofhiwa Percy Manyaga. Rofhiwa, ndi khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa. ku pfa no rwana ḽa tshikhuwa ende nda thoma nda fhumula nyana ngori ndi khou vhona zwo ri ni ḓo ita mini tshirwa ḽa tshikhuwa thi a ḽi ḓivhesi ḽa tshikhuwa yeah that's true ndi khou ni ṱanganedza kha mbekanya mushumo ya ri ḓigeḓa ḽa kovhela ndi khou livhuwa vha hone hafha msp eh, na vhathetshelesi vhoṱhe ndi khou livhuwa nga maanḓa na zwo ndi ndi ri khou ni ṱoḓa kha na mbekanya mushumo ndi kale badi zwa vhukuma mm.
ah mara thi zwino eish kushumele man eish mm. mara ri khou livhuwa nga maanḓa no swika namusi eh, eh, kha ri ḓo thoma vhutshilo murahu hange maungani ni tshi khou lwa vhutshilo ho vha nga nḓila ḓe ah maungani
yo vha iṅwe village ei yavhuḓi man nga tshifhinga tshe nṋe nda vha ndi khou aluwa ngatsho um ho vho fhethu havhuḓi fhethu hune eh, na vhutshinyi ho vhu songo to ḓalesa ho vha hu tshi kha ḓivha hezwiḽa zwa uri ṅwana ṅwana ndi wa village ṅwana wa aluswa nga village nga lushaka lwoṱhe eh wo tshi kaidziwa nga muneiba wa pfha u kaidziwa nga miau kana nga khotsi au so i think eh, nga tshifhinga tsha tsha musi nṋe ndi tshi khou aluwa hafhaḽani hai ho vha ho vha safe nga maanḓa Zwine ndi a ḓi zwi tama zwi tshi nga kha ḓi tou rali na u ya na u ya mara ni a zwi ḓivha shango ḽi kho ḓi tshintsha ḓuvha na ḽiṅwe. Kha ri ḓo lavhelesa sia ḽa tshikolo afha kha phuraimari ya fhasi u ya kha e mirole ya nṱha na ḓa na dzhena ngafhi zwa tshimbila nga nḓila ḓe? Nṋe ndo dzhena tshikolo tshi no pfhi Maungani phuraimari u bva kha

tshi vhidzwa Masiagwala u bva kha standard 6 u swika kha grade 12 nda nda khwinisa grade 12 yanga tshiṅwe tshikoloni tshi no pfi Hemen ha tshe tshavha tshi tshi afhaḽa hune hune zwino ho fhaṱiwa thavhani mall ho vha na tshikolo tshashu hafhaḽa I think ho vha uri ndi matshudeni vho thoma if not vha vhuvhili kha tshikolo tsha hone ndi to sa tsha ḓivha uri tsho tsho fhedza tsho fhelela gai mara tsha tshikolo tsha vhukuma tshine Nṋe ri tshi fhedza ra ri ri fhedza ro akhiredithiwa u vhuya u swika ndi tshi ḓa vho nga ngeno ita zwezwi zwa dzi khoḽedzhi ya that's that's that's where it started. Nga hetshi tshifhinga tsha musi ni tshi kho aluwa ni kha ḓivha kha magudedzi a fhasi ro fhiwa u kho ṱoḓa u ḓi vhona mini? Nṋe ndo vha ndi tshi kho ṱoḓa u ḓi vhona ndi at least zwiṅwe zwa hone ndi zwone. Nga hetshiḽa tshifhinga tsha murahu, nṋe ndo aluwa khotsi anga vha mufhaṱi, vha tshi ita zwa u fhaṱa. Zwino ndi tshi kho ḓi aluwa nda wana uri hezwiḽa zwithu zwi na vhu civil engineer nga ngomu khazwo. Nda fhedza ndo ya CJC hafha nda zwi gudela nda zwi phasa, nda nda nda fhedza ndo vha zwone zwino . I, I, I think zwe nda aluwa ndi tshi khou zwi ṱoḓa ndo fhedza ndo zwi wana nga nnḓa ha ha zwa muzika. Muzika a thi ngo dzhenela tshikolo, muzika yo tou vha mpho i tou bva ha Mudzimu. A huna tshikolo na tshithihi tshe nda tshi dzhena tsha muzika. Hezwiḽani ndo vha ndo, hezwiḽa ndo tou bebiwa ndi tshi tou vha zwone a si zwine ndo ri ndi tshi khou aluwa nda vha ndi tshi khou ṱoḓa u vha zwone. Ndo tou Ndo to aluwa ndo to ralo u swika ṋamusi yes eh, ndi khou pfa ni tshi khou amba uri mugalavha vha mufhaṱi mm. eh, na tevhela ḽeḽi ya buḓo fhedzi ini no no vhuya na ri vha tshi khou fhaṱa vha tshi khou fulela ṱhanga hanefhala eh. vha gonya zwiṱepisi vha ri imani nga hafhanoni ina mbo ḓi shavha

No mukalaha eish mukalaha vha vha ee mukalaha vha vha shia nḓani ha badi na uri zwikolo zwo vala ri tshi tea u vha ri khou shuma navho nga maanḓa ende nṋe nda ndi tshi vha ndo humbula vho kaṱara nga hetsho tshifhinga zwi amba uri nṋe nda ndi tshi fanela u sokou ita vhushigatshika hafho nda rwa khona mara u tou amba ngoho ngoho ngoho ndi ya uri nda ndi tshi shavha shavha nga maanḓa a a thi ḓivhi uri zwo fhedzisela hani ngori on his last days. Hu na tshifhinga tshe nda ndi khou tou shuma navho ngauri nṋe zwino ndo mbo ḓi zwi ita career nga nḓila ine nda ndo no fhedza ndo no tou vha na, ndo no fhedza ndo no tou vha na khamphani ine i deals with i shumana na zwa construction. Mukalaha wanga nga tshifhinga tsha musi vha kha ḓi tou vha na maanḓa vha saathu ṱuwa, ho vha hu vhone vhe vha vha in charge na mishumo yanga. nga maanḓa mara nga tshifhinga hetshiḽa tshe vha vha khou zama u ṱoḓa u mpfutshela hone ha na ndi tshi vha ndi khou rwa khona zwino mara na zwi na zwi vhona lini uri ini ni a kona u imba ngori sumbedza zwithu zwine no zwi tumbula kale nga maanḓa hezwiḽa zwithu zwo imba u to amba ngoho i think eh, u ya nga nga muhumbulo wanga hezwiḽa zwo fara muhumbulo uri wo thoma u to zwi vhona lini uri wa kona u imba ho tou nga nda ndi na vho four years four five years eh Ndi, ndi, ndi khou amba hune muhumbulo wanga wa thoma hone u zwi ḓivha uri ho vha hu na nḓowetshumo dzine ndi khou dzi ita dzo imba ndi sa, nda sathu dzhena tshikolo. U tou nga murahu hangei ra tshi dzhena ro no vha na vho six, arali ndi sa khou tou. Ya, mara nda, zwine nda zwi humbula ndi zwa uri ndi tshi thoma u, u sumbedza dzangalelo ḽa muzika nda ndi sathu dzhena tshikolo. Nda ndi na kuṅwe ku. ku ku ku kuphisi kwa kwa bambara ya goloi kwa kuku ngafha ku black hokula kuthu ndi tshi vha ndi tshi khou kushumisa sa ndi tshi vha ndi khou kushumisa sa keyboard ndi tshi khou imba ndi ri ndi khou sokou tou lidza tshiḽa tshipulasitiki ndi tshi khou imba ndo vha ndi khou edzisela mukala wanga mukala wanga vha vha na tshikeyboard so tshiṅwe tshiṱukunyana tshiṱuku tshine tsho vha tsha ndzhenisa khakhathini badi to zwi amba tshe na tshinya mhm. ee tshe tshe nda vho tshitswa vha siho nda tshi linganya tsha tshinyala ah, so na ina mafhungo na vhona a ri ye phanḓa ro fiwa okay eh i think ndo thoma u zwi ḓivha hanefhaḽa muhumbulo wanga u nkokodzo u ya murahu u swika hanefhaḽa uri nṋe ndo thoma u imba ndi na vho 4 5 Ende ndi tshi khou imba zwithu zwine zwi a pfala uri hoyu ṅwana u khou imba hu tou vha vho vho u tshe muṱuku a hu tou vha vho na zwinzhi zwine ra nga tou zwi lavhelela khae nga maanḓa mara u tshe muṱuku mara ndi tshi zwi humbula ndo vha ndi tshi zwi funa badi zwo vha ndi khou lidza ndi hafho ende fhedzi ndi tshi vho tea u tou lidza na zwikoṱikoṱi nga dzi thanda zwino ya ndo ndo ndo zwi thoma murahu ndo to aluwa ndo to aluwa ndi tshi zwi fhindula zwavhuḓi ndi ri tshifhinga tshe nda vha ndi khou guda u amba u tou nga nda ndi khou guda no imba okay yeah vho fhedzisela vho zwi ḓivha mukala uri ndi nne u tshinyaho iḽa keyboard ee eh, vha vho fhedza vho zwi wana uri ndi nne ndo ḓi gruiwa ah, nṋe nda ndi tshi dzula ndi mbomani nga maanḓa nga nṱhani o sa to thetshelesa zwavhuḓi mara zwo ni thusa na musi ni khou zwi vhona ya nga maanḓa nga maanḓa ene fani part ndi ya uri vhe vho mukala ra ri dzi bura badi mara vha tshi rweswa nṋe mara ra ri dzi khonani nga maanḓa ha ah, nṋe nda tshi dzula ndi ndi ndi khakhathini no aluwa muṱani une ha vha na vhana vha rathi Inwi na lilwelavhanḓa, o no vha na lilwelavhanḓa. Upfi mulalo, ee.
Ḓo ri mbudziso uri ni tshi khou aluwa na vhana vha haṋu vhutshilo ho vha nga nḓila-ḓe na vhushaka vhune vheiwe na vha naho ṋamusi? Okay, ndi, okay, vhana vha, vhana vha hashu vho, vho fhelela. Okay, vha mmianga ndi, ndi rathi. Vha khotsi anga ndi, ndi vha hashu. Eh, I think ri a swika 12 if not 13, I think ri 13. Eh, vhushaka hune ra vha naho zwino, eh, zwino ndi tshi khou amba, tshiṅwe tshifhinga u nga si tou zwi fhambanyisa zwavhuḓi uri wa mme ufhio ndi ufhio, ufhio ndi ufhio. Ro farana nga maanḓa, nga maanḓa. Ende hu, ro tou ḓifunḓedze zwithu. Zwiṅwe zwa hone I think zwi bva kha Kha kutshilele kwe ra ku vhona kha mukomana washu ane o no ri sia, na pfi fulufhelo, ndi ene mu first born ya mukalaha, I think ndi ene we a ri sumbedza uri zwavhuḓi vhuḓi hu tshi pfi vhana vha muthu hu tea u tshiliswa hani. Until today ndi khou ni vhudza hu tshiliwa vhuṅwe vhutshilo ho ḓifha nga maanḓa hashu. Ra ṱangana ha ndi ḽa Maladzi, ndi na nndwa dza hone ende Zwi no ntakadza ndi zwa uri ri tshi ri ri tshila zwavhuḓi a ri vhi ri khou amba uri a ri koni u kaidzana. Wa baiza wa kaidziwa zwa serious ende wa khetsha wo khetsha u tende wo vhudziwa uri hezwi zwithu a zwi right vhutshilo ha ya phanḓa ri tshilisa zwezwo ende u swika na ṋamusi ri nṋe ndi a ndi a zwi funa u vha ṅwana wa hafhaḽa muḓini. O xelelwa nga mukomana ro fulufhelo zwo ni kwama nga nḓila ḓe? Hee too much.
Ndi hone he nda zwi limuwa uri hezwiḽa zwithu nga tshikhuwa ho pfi ndi it's to to grief a zwina a zwina period hezwiḽa zwithu ya nṋe ndo hezwiḽa zwithu zwo Zwo mmbangela u sa vha na mutakalo wa khwine hezwo it was a zwi na miṅwaha zwi na miṅwaha ine ya fhira ya fumi up until ndi tshi na uri ndi fhole hei zwo vha tshifhinga nyana I think ndo tea u to ḓi gudisa uri zwine wa si kone u zwi langa u tea u to zwi dzhia zwezwo nga otherwise. zwi ḓo u ḽa u swikela. Ya, hezwiḽa zwo, zwo mmbaisa badi. Hezwiḽa ndi zwone zwithu zwo mmbaisesaho. I wish o vha a kha ḓi tshila houḽa muṱhannga ngauri o tamba iṅwe role khulu ya uri ndi vhe mushumi wa biko, ndi vhe muthu a re responsible. Ndi, o, o, ai o tamba iṅwe role khulusa mukomana wanga, khulu nga maanḓesa. Hafha kha dzi album dzaṋu dzoṱhe hu na luimbo Ndo Fulufhela. ndi ngani it's a, ndi tribute ya ya mukomana wanga uh, it is the only song lwenda luṅwale mbilu yanga i khou vhavha only song in my whole life a thi thi tovha muthu wo ṅwala dzinyimbo nga nṱhani ha situation mara that was the only song lune ndo ndi tshi lu ṅwala e mbilu yanga i khou vhavha nga maanḓa ende zwa ndzhiela tshifhinga but na musi ndi tshi kho luimba zwa dzhia tshifhinga nga maanḓa uri ndi zwi enjoy u luimba so ende there was no way nda ndi sa nga luimbi ngori nda ndi soko to pfha uri u luimba hezwi zwi nga ita uri ḽiṅwe ḓuvha ndi fhole ende ndo fhola zwa vhukuma vhukuma vhukuma ndo fhola holwa luimbo ndi nga ndo no rikhoda luṋa. I think huna tshifhinga tshe nda vhuya nda vhudza vhaṅwe kha iṅwe recording ndo vhuya nda zwi amba uri holu arali nda vha ndi kho lu dovholosa again and again lwa vha lu tshi kho vha bora vha thome vha to bvela nnḓa ndi lu imbe ndi lu imbe ndi tshi fhedza vha to dovha vha vhuye ngori I doubt ndi ndi ḓo litsha luimbo holwo luimbo muṅwe na muṅwe nda soko to pfha ndi tshi kho rikhoda vhomba matshelo nda pfha uri ndi kho nyago lu dovha ndi kho lu dovha ngori I think Golia lu ambesa na nṋe ra vhathu vhoṱhe shangoni. Yeah.
Ndi na mulaedza fhano nda kho ḓo tamba. Okay.
Mulaedza kho.
Ah ndi madekwana vha thetshelesi. U no no kho amba ndi mulalo twin sister ya Rofhiwa. Rofhiwa hune avha hone zwa zwino a zwi mmangadzi sa izwi ro ḓi aluwa roṱhe ri tsini na tsini. Ndo ḓi zwi vhona a kha ḓi vha muṱuku, musi ri khou ḓi aluwa roṱhe, uri ro fhiwa mafhungo a muzika a ḓo mu gumisa kule. Ngauri ro fhiwa ndi muthu we a vha a tshi funa zwa muzika nga maanḓa, muzika o vha a tshi u funa. Fhedzi ndi kha ḓi vha na fulufhelo ḽa uri Murena vha mu vulele dzinḓila dzawe dzoṱhe, vha mu ite uri zwithu zwawe zwoṱhe zwi tshene. vha mu vulele dzinḓila dzawe dzoṱhe uri a bvelele a tshi ya phanḓa kha zwithu zwa muzika, vha mu vulele dzinḓila na kha zwithu zwoṱhe zwi kwamanaho na vhutshilo hawe, vha mu tsireledze huṅwe na huṅwe hune a ya. Ah.
Kha uyo mulaedza une wa khou bva kha Lilwela Vanda Ḽaṋu, vhunzhi ha vhathu a vha zwi ḓivhi zwa uri ni na Lilwela Vanda zwavhuḓivhuḓi yeah, na uri a si vhewe fhedzi malwela vanda ngei hayani yeah. na havha vhaṱuku hayani ndi malwela vanda mm. mm. Mulaedza wone u khou tou bva hayani. Ndi zwone u nga khoḓiwa nga shango ḽoṱhe, vhathu vha u rwela zwanḓa, fhedzi mulaedza une wa bva hayani kha hoyu muthu ane vheiwe ni tou, ni, ni tshithu tshithihi vheiwe zwavhuḓi-vhuḓi. Nga maanḓa.
Ni nga ri mini?
Ee, ndi makhadzi ri. Ndi makhadzi. Ndi tshi, ndi tshi tou zwi amba zwavhuḓi ndi ri ndi muimeleli wanga. Hezwi ndi tshi khou pfa ṱhoho yanga yo ṱangana, u a zwi ḓivha, ndi a Founa nda thoma nda ndi a kona u ambesa nae badi na kha hezwiḽa zwine zwa vhukuma vhukuma zwino dzi vha dzi kho vhuya badi vhutshiloni ya ndi khaladzi anga hoyu ende ndi mufuna badi ya ndi mufuna nga maanḓa yo ndi a mufuna blind ende thank you. for maipfi aya a ṱhuṱhuwedzo na thabelo hezwi zwithu zwe a vha a khou amba hafha ndo no thabelela and I know muṱa wa hashu woṱhe vhana vha hashu vhoṱhe ndi a zwi ḓivha hu si na na u na u faker nga ngomu is the same prayer that they pray for me yeah.
musi ni tshi ri na dzikhaedu dzine na ita ni tshi ṱangana nadzo abe tshiṅwe tshifhinga nṋe ita ri tshi vhona u nga ri um vhaḓivhalea na vhathu vho no imba dzi gospel zwithu zwavho zwo lungwa zwo dzula zwavhuḓi badi a huna eh, dzikhaedu dzine dza vha hone so ni khe mini inwi ni tshi zwi amba zwavhuḓi vhuḓi robiwa Ein, afha nnḓa dzi a vhuya ho vhutshilo a vhuna boso Mm, hard cover go eh zwi tou ndi nga si dzi tasulula po mara eh the fact of the matter ndi ya uri vhutshilo vhu a vhuna boson and eh, roṱhe ndi a zwiḓivha uri hu na hune dza swika dza haka tshitanda eh mafhedziselo-ni azwo kana vhukati hazwo zwi bva zwi zwi vha kha uri iwe wo themba mini, wo themba nnyi, u lilela gai and u amba na nnyi. Nṋe dzi tshi haka tshitanda, nṋe muṱani wa hashu nṋe ndo aluwa muṱani wa kereke badi from my U bva kha makhulu wanga mubeba khotsi anga, makhulu wanga mubeba mme anga, khotsi anga muṅwe na muṅwe. Zwino nṋe ndi tshi aluwa hayani ndi ḓivha hu tshi lileliwa kha Murena, ndi ḓivha hu tshi lileliwa kha Yesu uri arali huna zwi sa khou tshimbilaho tshithu tshine tsha u lamulelesa ndi thabelo. Mara u to amba ngoho A zwi konadzei nda vha ndi khou tou tshila nda vhuya nda vha mungafha, nda vha na 43 yeze hu si na khaedu dzine zwa vhukuma kuma u a zwi pfa uri hafha dzo haka tshitanda hafha zwino nda sa vha na Mudzimu ndi a ṱuwa. Ya, kha, kha, I think kha age ine nda vha khayo u a ita u tshi pfesesa uri zwine wo no ṱangana nazwo arali wo vha u si tuvha strong na u kona u u vha muthu wa thabelo zwavhuḓi huṅwe u a ita u sa mangali vhaṅwe vhathu vha tshi ṱangana na mathada vha ḓi ṱuwisa ngauri A Hezwiḽa zwithu zwo vha muthu muHagai, a si zwa vhathu vhoṱhe. Hezwi zwine nda khou amba zwi ambiwa fhedzi nga muthu ane zwa vhukuma-vhukuma o no ṱanganana na dzine u a zwi pfa. Ri na iwe muṋe wa ḓivhudza uri ha fhethu arali ndo vha ndi si strong ne nda ndi khou tea u ṱuwa fhethu. So hovhu vhutshilo ho ri farela zwinzhi. Nṋe zwine nda tou ṱuṱuwedza vhathu ndi zwa uri a hu na tshi no fhira thabelo. ya mara zwo ṅwelela navho kilasini vho ini na mulalo vhona ni no amba zwo ṅwelela ah, oh, ima
okay let me tell you something mulalo okay mulalo o vha a si tuvha houḽa mukoni wa wa wa biko ende nṋe nga hafha ana ndi fast lungwe zwino nda ndi tshi ri u fhedza u ṅwala yanga bugu nda thoma u tsheka uri sesi u raithi na nda na dzi shapfu ndi kho swapa dzi bugu nda thoma nda ṅwalela khaladzi yanga nda ṅwala nda ṅwala nda fhedza nda mu humisela bugu ha ri tshi tsangeni a vha tshi khou renga roṱhe ro phasa mara ndi lufuno mafhungo a khou bva ṋamusi
yo a hezwo ndo zwi ita mani e ya hezwo ndi nga zwi hangwe hafha kha kha kha nḓou tshimo ya muzika eh, kana kha lufuno lwa lwa muzika eh. ri khou vhona na mukala vha vha hone vha vha tshi khou imba dzifhio hanefha uri no amba uri vha vha na keyboard yo vha vha khou ḓi lidza lidza okay mukala
Hafha kha Phalaphala I know uri ho vha huna luimbo lwa lu tshi lidziwa but to a lu tsha lidziwa ndi zwezwi zwiḽa zwa kale zwiḽa. Huna luṅwe luimbo khou lwa tshi imbiwa nga khotsi anga sheleni yanga sheleni yanga sheleni yanga ndi ḓo fa nayo holuyani lwe malaika uto nga lu dzhia ya posa iṅwe sheleni ya vhathu vho lwo luya. Holu ya luimbo ndi lwa khotsi anga, ndi khotsi anga vha no khou imba hezwiḽa zwithu. Ndi khou amba zwezwiḽa zwa kale hezwiḽa zwa dzikaṱara. Ya, havhaḽa ndi ndi mukalaha vhe vha vha khou imba hezwiḽa zwithu. Rrawe hangei. Ya, so vha vha tshi ḓi imba. Dziṅwe-vho, dziṅwe thi thu to dzi ḓivha zwavhuḓi mara holuyani ndi a zwi ḓivha ngauri hu na tshifhinga tshe

Mm. Yeah. fhedzi eh, vhuimbeleli haṋu he ha ḓa ha kunakisiwa zwavhuḓi ni tshi khou ḓi ya kerekeni kerekeni ndi hone fhethu hune ra ḓivha uri Nga maanḓa. eh, eh, ri- ri a- arali ri na talente nga maanḓesa no nga ya vhuimbeleli i tou ṱanzwea zwavhuḓi hone maanḓa. ini yaṋu yo i khou ṱanzwiwa hafha faith mission yes
nṋe ndo nṋe ndo ya faith mission ma faith mission nda ndi tshe muṱuku eh he ya to ṱanzwea hone khwine ndi u bva assemblies Okay. Assemblies of God ya ngovhela ya ya vha ya vha ya vhafunzi vho mulondo I think ndi hone he nda thoma u fara dzi dzi instrument dza vhukuma ndi sa thu dzhena afha huṅwe ndi tshi thoma nda ndi kho lidza ḓirama okay u thomani hanga u to lidza hezwiḽa zwo lidza zwa zwikoṱikoṱi nda nda ndo itelwa kaṱara nga mukomana wanga the late fulufhelo. Ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi vhuya tshikoloni ndi kho to mangala muṋe u kho mmba kaṱara yes ndo yo it was very emotional u kho mmba kaṱara ndi ndi musi ndo vha ndi kha ḓi tea zwo lidza mini mini ndi sa kho lidza zwigokoko ene ndo ya tshikoloni heḽia ḓuvha ovha a songo ya tshikoloni ndi tshi vhuya tshikoloni ndi kho wana o ita kaṱara uri ha kaṱara kheyi yoo that's why ndi tshi ri nda ndi tshi tama a kha ḓi tshila ngori ndi soko pfha unga ndi ene muthu we a we a zwi vhona A zwi dzhia serious u thoma vhathu vhoṱhe vha sathu zwi vhona vha sathu to u zwi dzhia vha tshi kho soko to pfha uri ndi ṅwano ngori u decision yo tori a to ṱuwa a to yo nyitela kaṱara nṋe ndi a zwi zwa zwi tshi kho tea u itea fhedzi arali ovha a kho zwi vhona uri ha hoyu huna hune a kho ya hone. Ya, zwino bi, ndi tshi, ndi tshi bva kha iḽa kaṱara, nṋe ndo vha ndi khou ya Assemblies, ndi khou lidza ḓirama. Kana u lidza ḓirama, ḓirama, nda ndi tshe muṱuku Evile. Luimbo lwo vha lu tshi fhela nga uri ndo neta, Assemblies, I remember. Ndo ri nda ndi tshi ri ndi khou lidza, nda pfa uri ndo neta, luimbo lwa tea u vha lwo fhela, nga uri maanḓa a tsheo ya phanḓa, nda ndi muṱuku. Ya, ndi hone he nda tou u sheipeya hone. Faith Mission, nda ndi tshi dzhena hone na mukalaha, a tshi kha ḓi tou vha, nda kha ḓi vha muṱuku. Zwino ndi tshi bva hangeini, nṋe nda mbo ḓi ri. Nda gonya ngovhela ndi khou bva mangani. Ndi vhafunzi vha tshi ṱoḓa vha tshi ndzhia u sumbedza uri nda kha ḓi vha muṱuku zwa zwi tshi ṱoḓa vho na muthu ane o responsible na hoyu ṅwana. Vha tshi tou tea u ḓiraiva vha ḓa hashu vha ḓa vha ndzhia kerekeni ndo lidza ḓirama. Ndi vha ndi na miṅwaha ya vhufumi na muthihi hanefha. Yes.
Ya.
Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a dzi album. Album yo thoma ine na khou ri yo bva haningei nga vho 2000, 1999 Iyi album musi ni tshi i bvisa ndi musi zwino no no ḓi fulufhela tshoṱhe zwino uri ha zwino ndi a zwiḓivha zwori zwino ndi a kona u imba ndo no vha na vhuṱanzi ngauri vhonani hu na vhathu vhane vha a kona u imba mara a vha thu vha na haḽa maanḓa o nga takuwa vha vha bvisa album a vha thu ḓi fulufhela lwo eḓanaho mara vha tshi ḓi kona u imba. Yeah nṋe ndi tshi thoma I think ndi heiḽa ndi tshi ita Zwa zwezwiḽa zwo tou thesitana na maḓi uri a vhe fhethu zwa vhukuma vhukuma. Arali ha pfi vho ndi khou ita albamu vhathu vha ḓo kona u nthetshelesana. Ende zwiṅwe if I remember zwavhuḓi ndo vha ndi, ndo vha ndi khou lingedza nga nḓila dzoṱhe u ḓa na muungo une wa u si wa hetshiḽa tshifhinga. Nṋe ndo vha ndi khou lingedza u ḓa na muṅwe muungo une. Wa, wa u sa yelani. Nṋe ndi tshi, nṋe ndi tshi thoma, vhathu vhe vha vha vha tshi khou imba vho vha vha vha vha vho Rambuwani, Vho Masebe, Vho Bethuel Magovhani, Vho Jeremia Mudau, Vho Hanedzani, Vho Mamphogoro, Vho Ri Joyce, vhe vhaḽa vhaḽa vhathu. Vho vha vho vhone vhe vha vha tshi, zwino nṋe ndi tshi yo rekhoda Ndi tshi thoma u ḓiitela ri, ende nda ndi khou tou ḓiitela nṋe muṋe, ndi tshi khou thusiwa nga Hanedzani Mutele, studio tshawe Hanedzani tshe tsha vha tsho itiwa hafhaḽani zwifhaṱoni zwa khasho, tshifhinga tshe khasho ya vha yo pfuluwa, hafhaḽa fhethu ho ḓa ha hayariwa, ha hayariwa, Hanedzani Mutele a hayara vho hanefhaḽa na ene ra ita studio. Ndi tshi ita ya u thoma, ndo vha ndi khou lingedza u ita muṅwe muungo muṅwe une a u, kha havhaḽa vhathu vhoṱhe a uho, Ende houḽa muungo wo itesa nga maanḓa wa nga ngeno nga nḓila ine hangei hayani u tshi u ita. Ende zwa ita uri ndi kha heiḽa album ya u thoma ndi nga vha ndo rengisa cassette CD dzi sa zwa iḽa zwithu zwi nga zwi sa fhiri 200, ndi khou amba 200 like one, two, three, four until 200 zwa nga zwa sa fhiri. Ende nga tshifhinga tshone nda tshi vha ndi khou ita na dzi promotion hedziḽa dza zwiṱaraṱani nda ndi khou ita grade 12. Yes ndi tshi recorder hezwiḽa zwithu zwikolo zwi tshi bva nṋe ndi gidima nda ya Ṱhohoyanḓou hafhaḽa mavhengeleni nda swika nda rengisa rengisa dzi cd ndi tshi kho ṱoḓa tshelede ya uri ṅwakani ndi ḓe vho tshikoloni so houḽa muungo up until today ndi wone muungo une nda u shumisa wone u swika ṋamusi. Hu tonga game yoṱhe yo mbo ḓi shanduka ya ri ya zwa tea u vha zwi kho tea u tevhelelea u ya haningei u swika ṋamusi a thi thu u tshintsha vha thetshelesa hezwiḽa zwithu zwe nda ita nga nineteen ninety two thousand vha thetshelesa zwa zwino vha zwi pfha uri i ḓi tovha vho to ya uri ndi upgrade ndi hezwiḽa zwa uri heyi ndi ya kale heyi ndi ntswa Hei khou ya nṱha, hei khou ya nṱha mara ri vha ri khou, ri vha ro fara hanefhaḽa hune a hu no pfhi zwino wo tshintsha, ndo tshintsha zwino. Ha vha vho imba muṅwe muzika muṅwe une a ri tsha tou pfhesesa zwavhuḓi. Ya, vho vho vheaho fene kha nṱanzwevho, the majority of them vha kha ḓi vha dzi fene na ṋamusi kha uwa zwino u sumbedza uri a ho ngo tou vha na zwithu zwo tshintshaho. Mm. Yeah.
E, musi ni tshi khou ḓo u bvisa dzi album edzi dzo yo ngo fhambana kuṅwalele afho zwi ḓa kha ini siani ḽa muzika mm. ni vha ni khou tou lora muzika ni vha ni khou zwi wana gai zwine na vha ni tshi khou zwimba nda u tou amba ngoho ndi tou dzhia tsheo nṋe ndi dzhia tsheo nda ngauri eh, ndi khwine nyana ndo vha ndo fhaṱutshedzwa nda kona u lidza na keyboard zwino tshifhinga tshinzhi ndi tshi khou ṱoḓa u ṅwala ndi tea u vha ndi na keyboard afho wana muungo, ndi tshi fhedza u wana muungo nda ri maipfi, ndi tshi fhedza uri maipfi ndi tea u vha ndi khou dzindela nga maanḓa havha vhangana vhanga vha vhafunzi uri hee munna ḓo mmbudza mafhungo ane a mafhungo ane nda khou a amba a so afha Bivhilini a wanala gai, ndi tshi khou ngo lavhelesa uri zwine nda zwi ṅwala zwi a tshimbilelana na ipfhi na kana nṋe ndi khou sokou tou shumisa ṱhoho yanga zwithu zwa hone zwo no ṱangana zwi vha zwi si tsha tou tshimbila nga mudzio wavhuḓi so nṋe i think ndi tou dzhia tsheo ya uri okay zwa zwino ndi khou ngo ṅwala ma ndi dzule hafha ndi thome ndi wane luimbo okay ndi khou ngo ṅwala ngaha nda ṅwala. That's why ndo ri I think luimbo ndi luthihi fhedzi lune zwa vhukuma vhukuma ende a thi koni u ṅwala nga nṱhani ha uri hu na zwithu zwo nndinaho a thi koni. Nṋe a tsheka nyimbo dzanga dzi vha dzi tshi khou tou amba nga u renda, nga u vha na fulufhelo, nga ya nga u sa laṱa. nga nga nga u fulufhela mudzimu uri vha vha zwi kona vha ḓo ri konisa ndi vha ndi khou ambesa nga zwezwo um nga nnḓa ha lolwa luthihi lune zwa vhukuma vhukuma ndo lwa ndo lu ṅwala mbilu yanga i khou vhavha nga maanḓa nga maanḓesesa ya hedzi dziṅwe nṋe ndi to to to dzula fhasi nda ri ndi kho ngo ṅwala luimbo zwino thi thu to thuthu lora luimbo a thi vhaṅwe vha ri vha to lu lora nga nṋe ndi amba vho nṋe a thi thu lora luimbo a thi thu lora luimbo a ri lavhelese uri u bva tsha album yo thoma ine iḽa u swika na musi mm. na vhona lushaka lu ni ṱanganedza nga nḓila ḓene ndi khou lingedza u humbula uri musi muthu a tshi khou thoma tshithu tshiswa a zwo ngo leluwa uri vhathu vha to tshi ṱanganedza nga u ṱavhanya ḓo ḓiwana khamusi hu na u nga a zwi khou tou ṱanganedzea zwavhuḓi Zwo dzhia tshifhinga ngori a thi, a, yo thoma heiḽa ye nda khou i amba. A, vhathu vho, I think hu na vhaṅwe vhane vho sala vha tshi tou pfa uri vha, ho vha na havhaḽa vhane, vhe vho vha 200 nyana, 300 nyana vhane vha, a, ndi, ndi a ni vhudza, vhunzhi havho na zwino ndi tshi khou amba vha kha ḓi vha vhatevheli vhanga. Mara na lavhelesa uri ndi vhathu vhangana nga tshifhinga tshe vho mutukana a vha a khou thoma, u a zwi pfesesa uri Ho vha na u tea u thoma u lavhelesa uri oyu u khou ya fhi mathina. Nga ya vhuvhili ndi hone he vhathu vha tea u thoma u zwi pfesesa uri okay zwi amba uri hafha zwino ri khou ḓelwa vho na zwiswa zwine u to nga ri tea u zwi ṱanganedza zwo rali ende ra zwi funa ende zwi a funea futhi ngauri na u imba nda ndi kho imba zwavhuḓi ende nda ndi kho to ḓi producer nṋe muṋe nga tshifhinga tsha hone ndi kho to ḓi lidzela. Ndi tshi fhedza nda mixer nda mastara nṋe muṋe zwi tshi sala zwi tshiya kha ya vhuraru ya vhathu hafhaḽa zwino ndi hone hune vhathu vha vhono ya vha vha kho pfha uri hano hoyu o ḓa na zwine hu tonga ri a kona u mutevhela ri u tonga u kha ḓi ḓo ri ḓisela zwi zwinzhi. Khumbula khorasi ya luya lwo thoma thoma.

taki hei to nga ri kana na ni khou pefoma vheiwe kana no ambara na majasi no nga ni mahulwane nyana oh. ndi hone he riṋe ra tou thoma u ni ḓivha vheiwe zwavhuḓi vhuḓi ri tshi kha ḓi vha tshigwada taken ro fhiwa na ḓa na ṱangana gai vheiwe vhavhili nṋe ro ṱangana kirikeni ro ṱangana kirikeni ya bethesda hanefha jobek ya vhafunzi vho lijade
Ndi nnyi wa ḓa na muhumbulo wo ri kha ri. Okay, ri tshi ṱangana i. Ndi tshi swika hafhaḽa kerekeni. Eish, maṱanganele one. Mara ḓuvha ḽe nda thoma u ya hafhaḽa kerekeni nthihi na Taki. Taki vha khou lidza ḓirama ndi khou imba. zwi amba uri rake o vhuya fha dramist yanga taka vha kulidza drama takuledza drama zwavhuḓivhuḓi taka vha kulidza drama nṋe ndi khou imba um ha vha na tshiṅwe tshigwada tshe um tsha vha tshi tshipfi free tshine ho fhedza vha na ṱhanganelano ine zwo fhedza zwo ita uri nṋe taki zwino ri kone u tou ḓivhana uri o oh, ha u imba so u imba so um

hedzi album kha hedzi album nṋe ndi nṋe ndi tshi khou produce ndi khou producer yanga ya vhuvhili ndo fhedza ndo producer ya taki yo thoma ndi tshi khou producer yanga ya vhuraru nda vha ndi khou producer ya taki ya vhuvhili zwino kha hedzi album hedzi dzine ndi khou dzi producer nga khathihi ho vha hu tshi vho na luimbo lune ra ri tshi vha ro ro I think kha dzo thoma ro fi ro ita luimbo ra vha ri khou lu lwela Muṅwe a khou ri, No luimbo lu kha yanga. Muṅwe a khou ri, Lu kha yanga. Holwuḽa luimbo lwa fhedziwa lu kha album dzoṱhe. Luimbo luthihi lu si na tshithu na tshithihi tsho tshintshaho. Ni tshi renga CD ya Taki ni wana holwuḽa luimbo, ni tshi renga yanga ni wana holwuḽa luimbo. Na kha, na kha yanga ya vhuraru na kha ya Taki ya vhuvhili ra ita nga u ralo. Zwino, tshe tsha vha tshi tshi mangadza ndi tsha uri hedziḽa nyimbo hedziḽa, ra ri tshi ri, ri tshi khou ita hedzi dzi street promo, ri tshi dzi promoter, hu tshi ṱanganana nga maanḓa. Nga maanḓa. Ndi hafho he ra vhu fhedza ro decide uri hai mani a ri to ita albamu ya Takendro Fhiwa. That's where Takendro Fhiwa started. Yeah. Ndi khou lu humbulela luimbo huṅwe na huṅwe u tshi tou khona Ṱhohoyanḓou u tshi vha u khou lila lwone. Na ḓipfa hani ngauri ndi vhona ungari ndi hone hafhaḽa he ra tou thoma u tou ni ḓivha hone vheiwe vhavhili? Hezwiḽa zwithu zwa hezwiḽa zwa zwi tshi taka zwa arali hu na zwithu zwine zwa takadza nga maanḓa ndi khou amba kha tshaka dzoṱhe shangoni ndi u wana hundred percent support u bva hayani. Arali hu na zwithu zwi no ḓifha ndi musi u tshi khou celebratiwa hayani, hezwiḽa zwithu zwi vha zwi tshi khou takadza ende nga tshetshiḽa tshifhinga zwi vha zwi khou ḓi ita heneiḽa tshelede mara nga tshikhuwa ndi ḓo ri fulfilment. a ro na tshithu tshine ḓadza nga ngomu zwa ra ri tshi swika hayani thi eh i ra ri tshi swika hayani ha takadza na riṋe vhaṋe na nitshi ri vhona that's why ra ri tshi sokou tou dzula 1 2 3 ri khou ya venḓa 1 2 3 ri khou ya venḓa ngauri hu tou nga ro ri ri tshi ṱangana u bva kha hedziḽa dzashu dza dza dza muthihi muthihi ri tshi tou itea ṱhanganelano e ha vha na luṅwe lufuno luhulu lwe ra lu sumbedziwa hayani u swika na ṋamusi ḓo tou humbula u tou swika na ṋamusi zwi bva nga 2000 and ro thoma u ita Tageni Rofhiwa I think 2005 arali ndi sa khou khakha ya na kha vhugai nṋe hai nṋe nṋe a si nṋe ndi longo vhudzwa mbudziso fhano nṋe ndi khou interviewa ini Rofhiwa ndi na mulaedza koyo ah, ndi a kholwa vhathu vho takala vhoṱhe Nṋe nga madzina ndi pfi Fulufhelo Ṋetshidzati, vhaṅwe vha nnḓivha nga ḽa uri Fulu Smooth. Zwithu zwine nda ḓo zwi amba hafhanoni, ndi zwithu zwine vhathu vhanzhi vha a zwiḓivha, ende vha zwi ḓivhiswa nga uri vho ri fha a vha tshili vhutshilo ho dzumbama. Vha tshila vhutshilo havho vhune vhu takadza vhone vhaṋe u thoma. Vho Rofhiwa ndi muthu wa u funa vhathu, u a funa vhathu hoyo muṱhannga ende u funa vhathu nga nḓila heiḽa ine ha vha funi ngori vhone vha na mini, zwingafhani, zwiṱuku kana zwihulwane kana vha muhulwane kana vha muṱuku. U vha funa nga u eḓana. Ende hezwo zwithu zwi ita uri na vhathu vha vha fune murahu. Vha dovha hafhu vha vha muthu ane vha funa muṱa wa havho. Zwino zwi tshi ḓa kha hezwo, ha vha munna vha mmbwa. Vha ya funa muthu, vha ya funa vhathu vha havho. Khou amba nga vhakomana, amba nga khaladzi na vharathu including na vhana vhavho. Ndo livhuwa. Musi ni khou pfa mulaedza u no khou bva kha Ene, ni khou ḓi pfani? Yoh, no, u khou, no, a huna na mazwifhi na madzie a amba, u khou amba ngoho.

and vhathu vha khou vhona nga nḓila yone and vhathu vha khou ṱanganedza nga nḓila nga nḓila yone ndi ḓo tori nga ḽo pambiwaho it's a, it's a, it's a great recognition ine U tshi tshi fhiwa hetshiḽa tshiphuga, zwi vha zwi tshi khou tou vhudza uri isai phanḓa nahone itesai. U songo ima, u songo nyama ende ye wa i fara ndi yone. Zwi amba zwezwo kha nṋe hezwiḽa zwithu. Hafha kha Takalani Sesame hu na mushumo we na u ita, ri ṱalutshedzeni. Munzhi, munzhi. Nga twenty, hezwiḽa zwithu thi tsha humbula na kunyimbo na kuthihi mara twenty, was it twenty twelve? Rs 2011 Ar Around then ndo ndo to hangwa ṅwaha hu na tshifhinga tshe ra rofhiwa mushumo wa u ita dzialbamu dza Takalani Sesame nga nyambo dzoṱhe dza hedzi official language dza South Africa. dza tshiofisi dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe. Eh, ny- nyambo dze nda si dzi imbe ndi mbili fhedzi, hedzi dziṅwe dzoṱhe Dza dzi khou imbiwa nga nṋe ndi tshi khou imba nyimbo ngana kana ndi dza 12 12 kha album dze nda si dzi imbe ndi Afrikaans ha yo ndia na tshi zulu ngauri ndo vha ndi kho shuma na mazulu so vha fhedza vho zwi imba hezwi zwiṅwe zwoṱhe zwa zwa dza 12 khou amba zwa zwa zwa dza radio na dza TV zwi nyimbo hezwiḽani zwi ita khamusi sa me tshi khou imba hu vha hu khou imbiwa zwezwiḽa hezwiḽa ya ndo ita dzi nyambo dzoṱhe dza dza nyambo dza habe ndi na nyambo ngana dza 11 dza fumi nthihi yes nṋe ndo ita dza 9 ya mbili ndi dzone dzine dzo itiwa nga vhaṋe vhadzo. Um, ndi khou tama ri ambe nga thandela ye na ḓa nayo. Ro ri ro dzula na muṅwe wa vhaimbi vha fhano eh, hayani vha vha khou sumbedzisa zwo ri vho tumbuliwa kha Gospel Star Stage. Yes. Muhumbulo muhulwane ndi wa mini musi ni tshi ṱoḓa u uri hu bve vho vhaṅwe vhaimbi ngauri thi sa muimbi vho ni nga ḓi ri ha u ḓo imba riṋe ri roṱhe kha kha kha pfale riṋe ri roṱhe.
kha kha kha nḓowetshumo dza so um Lutendo lwanga, zwine nda tenda zwone ndi zwa uri a u si u tshi fa, thi ndi ḓo fa? U tshi fa a u si fhedzi zwe wa ita. U, mbudziso i tea u dovha ya ḓa uri wo sia nnyi? we wa mu ita, not mishumo yau fhedzi, mishumo wo sia nnyi ane u a kona u fara vho tshitanda a vha a khou tshi isa phanḓa. So muhumbulo wanga muhulusa wo vha u wowo wa uri arali ndo kona u bva hafho u swika hafhaḽa na dzikhaedu dzoṱhe kha ndi vhe vho O murangaphanḓa kha vhaṅwe vhane hedzi khaedu dzine nṋe ndo ṱangana nadzo kha khamusi ndi vha leludze ndi vha leludzele vha si tu to ṱangana vhone hezwiḽa zwe nṋe ra ṱangana nazwo murahu hangeini ngori na ḽifhasi a ḽi tsha fana. Khamusi nga u to pfufhifhadza ndi khou humbula khaedu mbili fhedzi dzine ni a ṱangana nadzo sa muimbi wa muzika wa gospel? Zwa zwino thi tsha ṱangana na khaedu ya dza murahu. Okay, dza murahu ho vha hu dzi fhio? Dza murahu dzo vha dzi dzi dza u dzhielwa fhasi. I think khaedu khulwanesa yo vha i ya u dzhielwa fhasi. Hedzi dziṅwe khaedu nṋe ndo vha ndi tshi tenda kha ḽa uri u shumana nadzo nga u tou shumesa Ri u vha mushumi wa biko zwi a tandulula thaidzo nnzhi nga maanḓa kha heyi nḓowetshumo mara heyi ya u dzhielwa fhasi a yo tshi dzi vhuisa nga maanḓa nga maanḓa nga Ndi na mulaedza wo fhedzisela une ra khou vala ngawo ino mbekanyamushumo thera. okay Mulaedza khoyu.
Ndau ya nduna. Nṋe ndi pfi Mashudu Nṋe Mannguvhi. Vhanzhi vha nḓivha nga heḽi ḽa Bamji. Ndi kha nga u fhululedza hoyu ṅwana wa makhadzi Rofhiwa Manyaga. Ah, mafhungo awe ndi manzhi wa ḓivha u nga amba mafhungo manzhi nga hae fhedzi wa to topola topola nyana u tshi kho to humbula lwendo lwa hone lwa lugwena Ei, lwo lapfa mani lwendo lwa hone lwo lapfa mara hu na zwiṱukuṱuku zwine ra nga ḓi zwi topola zwine ri tshi zwi sedza vho ri a kona u sea ra kona u takala okay eh, ra kona u lila ri tshi vhona uri ṅwana Lwendo lwawe o lu tshimbila dzo vhuya, fhedziha mitshelo ya hone ri khou i vhona. Khae a i tsha tou vha bindu, a i tou vha mbidzo ine ro i phuva miṅwaha minzhi nga maanḓa u bva maḓuvhani e a kha ḓi vha muṱuku. Vha dzhena hafhaḽa, vha tshi ri u dzhena hafhaḽa maungani vha ri vha khou ṱoḓa ri u fhiwa vha si ḓo mu wana, vha tou ita uri githaha. Ngauri o zwi thoma a tshi muṱuka kha ṱirothi dza Qatar hafha ḽa Kerekeni Maungani. U bva hanefhaḽa u ya zwiṱaraṱani zwa Bramley, u ya Cosmos City, u ya Vosloo. Ho iwa makhuwani kha age ṱhukhu nga maanḓa. Ndi khou zwi humbula ri tshi ita dzi dzi music video dzaṋu hafhaḽa Nyagma na vho John Mbiza hanefhaḽa na vho Richard Sengani. Yoh, lwo vha lwendo man. Dzi collaboration izwi zwo imba na vhaṅwe a a thi kholwi zwa uri na muimbi wa South Africa we a si imbe nae hoyo muṱhannga so ri khou ni fhululedza olu lwendo nahone lu tshe lulapfu a lu gidimisiwe ndi khou humbula maḓuvha ashu a acapella ri na Taki Nḓou na na Mpho Rigalo may his soul rest in peace ro ḓi imba na riṋe nyana hafhaḽa ri khou hoṱola hoṱola mara henefho hoyo tshe o fara o engineer a master dza vhathu vhanzhi dzi album for years ey olu lwendo lwo vha lulapfu. ro fhiwa ro fhiwa ndi nga mutangana mashudu
ndi muno dzo no khou bva kha muzwala um ndi khou zwi vhona zwo ri ndo ḓala dakalo nga maanḓa nga ngomu hanu no no imba na vhathu vhanzhi nga maanḓa ndi nnyi muthu ane na khou pfa uri hoyunoni ndi kha ḓi tama uri ndi imbe naye ndi vhaṅwe mukala kana upfhi vho jonathan butler ya okay musi zwithu zwoṱhe no no zwi swikelela na tshiṅwe na tshiṅwe ni tama u elelwa nga nḓila ḓe
Sa muthu a no humbulela vhaṅwe, sa muthu ane u ṱhonifha muṅwe na muṅwe khaye ṱhonifho i ndo shumisa ḽo pamba i standard a zwi na I think muzwala wanga o zwi amba hafha a zwi na uri vhone vha na nga nnḓa ha musi vho tou mpha dzi reason dza uri ri songo ṱhonifhana mara. Nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou tea u vha vha khou ṱhonifhiwa, a zwi na muhuluhulu, a zwi na muṱuku. Kha nṋe ṱhonifho yo eḓana, yo tou rali. Ya. Ro fhiwa na muṱa. Nda ndi nawo. Nda ndi nawo. Okay. Next.
Okay mara na vhana? Ya vhana ndi navho.
Okay. Vhana ndi navho.
Um hu tshi kho to pfhi no to ḓi geḓa ni vha ni kho ita mini ni sa kho imba? Ah nṋe ndi a ḓi dzulela na vhangana vhanga na zwa magushashe ndi zwi funa badi houḽa muzwala wanga u ita zwo spina o mbo ḓi ita uri ndi zwi fune nga maanḓa na zwone Ndi tshone tshipoto tshanga tshine arali ndi khoto thi tuvha vho muthu wa bola stadium ndi ita ndi tshi ya zwezwi zwi kho tamba chiefs na pirates mara thi thu tuvha muthu wazwo nga maanḓa mara zwa vha na gusha tsha nga ngomu pangwana haningei na mini hai a thi thu a thi thu vhesa na i think nda sa ralo ndi vha ndo to dzula hayani tshifhinga tshinzhi arali nda vha ndi free ndi funa badi u U vha ndi na vhananga ri ri ndi a anḓana but not uri ri soko to u bva ri soko to vha ri huṅwe vho ya ro ḓi takalela vha vhuye vho neta and ndi vha ndo takala luṅwe ndi na tshifhinga na zwo hezwo.
Ndi kho livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshaṋu ri kho livhuwa no kona u swika kha ino mbekamishumo zwo tshimbila zwavhuḓi musi nga maanḓa ri ngo hai a ri ngo khakhisana ok ri ngo khakhisana ngori Ah. eh, nda ndo vhudziwa ndi tshileso hafha na phala fm uri songo vhuya ra khakhisana hafha namusi um fhedzi kha vhari ndi vha livhuwe zwihulwanesa nga maanḓa na vhone vho vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo musi vhone vha tshi thetshelesa na u ṱalela ndo mbekanyamushumo riṋe ri a zwi funa nga maanḓa um ndi tshileso hafha na phala fm na u tenda u fhulula uri zwine zwe vhone vha guda zwone nga kha ino mbekanyamushumo musi nṋe ri tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni ya wara ya vhuṱahe u bva kha misipi na mveledzi tshitagong ḓo vha madekwana vhuḓi fhedzi a ri khou sokou takuwa fhedzi namusi